איינס זאגט איך הער, איך האב נישט געטראפן א שידוך וואס פאסט פאר מיר, אז איך טרעף איינס וואס פאסט פאר מיר, דעמאלטס זאל איך עס מאכן, עס איז דאך ווייניגער ווי מיר, נו, זאגן די חכמים, גיי אראפ א שטעפל און האב חתונה, אסאך בחורים, אויב איך חכמה, ווייסט ווער איך בין, הא הא, דאס טראגסטו מיר אן, הא הא, דו ווייסט ווער איך בין, הא הא, דו ווייסט וואסערע משפחה אונז זעמער, הא הא. און דערווייל גייט אריבער א יאר, א יאר, א יאר, און מען ווערט עלטער, מען ווערט נישט יונגער, און גייט אריבער די לעבן. רש י זאגט נישט דא אזאך א מענטש האט נישט קיין שידוך. דאס פאסט מיר נישט, און דאס פאסט מיר נישט, און יענץ פאסט מיר נישט. טראגסט מיך אן גארבידזש. אזוי רעדט א איד. טראגסט מיך אן גארבידזש? וואס מיינט גארבידזש? און וואס ביסטו? איך מיין אז דו גרויסט דיך אויף א צווייטן ביסטו גארנישט. הא יאיר בעל מימי, זאגן חזל. א מענטש איז א בעל גאוה ביסטו שוין א פעלער. דאס דרוקסטו מיך אן, דא מענטשן זענען באליידיגט געווארן אויף מיר, זענען אוועק געגאנגען פון דא דאווענען, פון אויסן דעם, האבן אנגעטראגן א שידוך, דאס דרוקסטו מיך אן, אדער ווען דער בחור איז שוין עלטער און ער פארשטייט שוין אויך און אייסיק, וואס טראגסטו אן דאס, הום, לאמיר זען א פיקטשער, דאס, הום, נפש קען מען ווייזן פון דיר אויך א בילד. אדם קרוב לעצמו, א מענטש איז צוגעוואוינט פון אלע יארן, ער קוקט זיך אין שפיגל, קוקט זיך אין שפיגל יעדן טאג, סאו ער האט זיך שוין צוגעוואוינט צו זיין פנים, וואס וואס פארקויפסטו? כ'האב אמאל געהאט דא א בחור, שיינע מעשה, ס'ענדיגט זיך גוט, אנגעטראגן א שידוך, בקיצור ער איז געגאנגען צו די ב ש, ער קומט צוריק ער זאגט לא לזאת הייתה כוונתי, איך האב נישט געטראכט אז דאס וועל איך זוכן וואס ס'הייסט. חזל זאגן אויך אז א מענטש טאר נישט מאכן קיין שידוך פאר עשרה אנשים שקדש את האישה עד שיראה עיניו ווייל ס'דאך מיאוס. זאגט ער מיר ניין אבער ס'איז נישט. זאג איך אים איך מעג דיך פרעגן א שאלה און וואס ביסטו? זאגט ער מיר איך ווייס נישט איך וויל דיר שיעור זאלן מיר זאגן איך ווייס נישט. זאג איך אים דו ביסט גארנישט. די ביסט אויב אויב די ביסט אויב די גייסט אין שידוך ביסטו אויב די אויב די די האלטסט פון דיר עפעס ביסט גארנישט איך גאט נאטינג ספעשל איך מיין ביסט נישט שמועס און ביסט נישט דעמאלטס גיי איך צום שיטה דעמאלטס דעמאלטס אויב איינער וויל מיך עס גוט זאג אים יא ברוך השם א שיינע שטוב אויפגעשטעלט ס'איז א גוטע ענד פארשטייסט ענדיגט זיך זייער גוט א שיינע שטוב א שטוב מיט קינדערלעך ווינטש איך ענק אז די אייבישטער זאל ענק העלפן וועט עס אויך בעזהשם חתונה האבן ס'איז נישט גענוג זאגן אמן אויב דו עסט עס לאזן קומען.

אבער אפשר איז עס נישט באשערט, מענטשן זענען זייער פארנומען מיט דעם, וויאזוי קען מען וויסן אויב עס איז באשערט אדער נישט? אפשר איז עס נישט באשערט, זאל יענער זאגן ניין, זאל יענער זאגן ער דארף מיך נישט, נו, ס'איז גארנישט, כ'בין נישט געווען באליידיגט.